Бу курдук духуобунас киинин киэҥ саалатын, күпсүүр дуорааннаах тыаһа толорон, киэһэ кэлбит көрөөччүлэр куттарын-сүрдэрин ураты тыыҥҥа холбоон киэҥ далайга көтүттэ. Бу Бэрдьиэстээххэ сахалыы музыка инструменнэрин оҥорон саҕалаабыт Мария Баһылай Мохначевскайдар кыыстара, Российская Федерация үөрэҕириитин бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын култууратын туйгуна, Марина Сокольникова Мохначевская дьарыктыыр Саха политехническай лиссиэйин Добун народнай этнофольклорнай ансаамбылын ыччаттара.
Хайдах ылыналларын бүтэһик бу композициялар дылы хайдары долгуя күппүтүм хайдах ылыналлар эбит бу мин үөлээннэхтэрим диэммин наһаа үчүгэй ылынылар икки тыһыынча он икки сылтан сахалыы тэтими сахалыы дорҕоону киэҥ дуолга дуораһытар добуннар бу сыллар тухары дойду да өрөспүүбүлүкэ да таһымнаах ситиһиилэрэ үгүс ону таһынан күпсүүр күүстээх тойугун хомуһуннаах хомус тыаһын аан дойду араас муннуктарыгар кытайтан кореяттан саҕалаан анталияҕа тиийэ иһитиннэрэн тураллар ансаамбылга үксүн куорат нууччалыы иитиилээх оҕолоро киирэн дьарыктанан

Быраатым мин кэннибиттэн иккис класска киирбитэ үһаахда. Мин төрдүс класска харыттахпа икки сыл кыра мииттэн. Оо миэхэ ымсыыран барабанна эмиэ сөбүлээн киирэбин дуо диэн көрдөспүтэ. Онно бу иккиэн онус сыла буоларба. Ахсыс сыла, ахсыс сыла буолуо
Күпсүүрэ охсуу үгүс сэниэни күүһү-уоҕу эрэйэринэн манна биир үксүн уол аймах дьарыктанар. Тыаһа-ууһа да ордук уол оҕо эр киһи кутун-сүрүн уһугуннарар эбит буоллаҕына, абылаҥнаах хомус тыаһын биллэн турара кыыс аймах таһаарар. Ол курдук кыра кылаастан Добуҥҥа сылдьыбыт дьүөгэлиилэр Айылита Ершова уонна Виолетта Сокольникова билигин номнуо устудьуоҥкалар. Дубуҥҥа киириэхпиттэн буоллаҕына, бу бэйэм будущий профессиябын, көрдөнөммүн, таламмын билигин колледж культура үөрэн сылдьабын. Традицияларбытын интриһиргээн кирэн барбытым, онтон дьэ ол кэнниттэн Дубуҥҥа киирбиппиттэн олох кэмсиммэтэҕим, наһаа сөбүлээбитим. Ааспыт сүүрбэһис үйэҕэ маһыллаппыт уһулуччу дьоҕурдаах уус кэргэнниилэр Мария Баһылай Мохначевскайдар саха төрүт музыкальнай үнүстүрүмүөннэрэ умнуллан, сүтэн хаалбакка күн бүгүнүгэр диэри биһиги кулгаахпытыгар дуорайа саха буоларбытын саната сылдьалларыгар сүҥкэн үлэни оҥорбут дьон. Кинилэр үтүө дьыалалара салҕанан Бэрдьигэстээххэ өрөспүүбүлүкэҕэ соҕотох сахалыы музыкальнай үнүстүрүмүөннэри оҥорор мастарыскыай да баара элбэҕи этэр. Онон үтүө ыал олорон ааспыт түөлбэтигэр кинилэр ааттарын үйэтитэр түмэл баар буоларын Ону тэҥэ уулуссаны ааттыыры олохтоохтор туруорсаллар. Проект суруйан бу даже те кинилэр түөлбэлэригэр музей тэрийбит киһи дуу диэн маннык хадара баҕа санаа үөскээтэ бүгүн тыаһа. Бу курдук өбүгэлэрбититтэн кэлбит кылыһахтаах кырыымпа, күннээх күпсүүр, хомуһуннаах хомус тыаһа кутулларын тухары саха норуота сүппэт, симэлийбэт. Оттон добуннар курдук ыччаттардаах буоллахпытына, норуоппут сарсыҥылаах. Роман Дмитриев, Горный Луга, Бэрдьиэстээх, Вести.